Sesim gatyldy gataldy berdi ýaňy gygyryp indi stream etmezler. Oh my god. Tak. Et video esasy türkmen dilinde. İşte.

Sebäbi TikTokda has köp adam has köp soraglar goýýar, Ýutubda bolsa save bolýar wideo, galýar görüp bilýäňiz soňundan. Sermaý, bu sermaý diýip ýatyryň amynyna koýaýyn. Şeýlelik bilen, näme täzelik bar? Gaty gowy täzelik bar. Irden turduk. Bu diýmek eýýäm täzelik. Biz diri ýaşaýarys hemmämiz. Sizem strim görýän bolsaňyz, sizem diri ýaşaýaňyz. Laýk basaly dostlar. Laýk laýk laýk diňe laýk basaly. Ki adam köpelsin. Laýk basaly dostlar. O super. Aferin sana Didar. Bu gün ýutubda Tekamavizanyň sahypasyndan strim açdym, plus tiktokda. Ýöne ýutubda Tekamavizanyň sahypasynda hiç kim ýok. Waleýkum salam hoş geldiň kardeşim. Hany müňe gideli Didar sen müň laýk bassaň her kim gelenem basjak. Dostlar laýk basalyň. Salam dost Dubaýdan salam bolsun.

Salam gowy gowy Arslan özüň näle. Laýk basaly dostlar. Sen nirden özüň? Men Los Angeles Kaliforniýa da şuwat Los Angeles Kaliforniýa dan öňem doglandada şoň ýaly. Soramaň meň nirdendigimi ýöne. Gowy banan ekran. Ýöne düýüne mi diýme. Aleyküm salam. Dostlar like like like diňe. Diňe like. 10 mün like etmemiz gerek. Ondan soň Gowy soraglaryňyza jogap beren energiýa banan ýedim energiýa ýen. Ýag energiýa berer. Sink, magnezium hemme zat içdirdim daň bilen. Hello Muhammet great I'm I'm come back. Welcome Billionaire welcome. Waleýkim salam Begenç. Agam sagat näçe? Sagat on kyrk. Irden on kyrk. Salam, salam. Alo. Alo, gowumy ýagdaýlaryňyz? Nädýäňiz? Ýatyrmy? Polşa çakylyk çykarýaňmy? Polşa çakylyk tkm wiza edýär diňe. Tkm wiza. Gowumy ýagdaýlaň agam nädip wiza alyp bolýar? habarlaşyp. Tekeme viza bilen. Laýk basyň ýutubda, tiktokda. Näme üçin laýk basaňyz oý dostlar? Gyzykly da bolsa çykyň. Home çykyň nämeden efir ona? Näme etjeksin oturyp bäri? Daşyndan hem seredip bolýar a. Daşyndan hem seredýär zatem näçe ýüz adam. Salam Polşadan size. Polşa salam Nowruz. Salam sen Ors orstes dinmi? Tofak t dokuzyň seň neme etdi öýdýän bulaşdyrdy öýdýän ýazan zadyňy. Salam agam. Green kart çykandan soň öýlenip aýalyňy alyp gidip bolýamy? Elbetde. Green card çykandan soň öýlenip aýalyňy alyp gidip bolýar, çaga dogrup çagaňam alyp gidip bolýar. Ýöne meniň maslahatym gelläm Amerikada dogry çagaňy. Çünki çagaň gelenden, doglandan eýýäm amerikan watandaşy boljak. Hem amerikan hem türkmen watandaşy boljak, düşünýäňmi? Onuň üçin nirde dogurmalysyna gojun süseriň çagaňlaryňyzy. Alamok men adam. Cancel. Waleýkim salam. Green card haçan çykýar? Az wagt galdy, maýyň başyna çykýar. What's up bro, gowmy ýagdaýlaň? What's up, gowy özüň näle? Sagja bolam köp köp. Mesele däl. Laýk bas şoň üçin Meret. Laýk, laýk. Bäş müň laýk senden Meret. Bak saňa näl informasiýa berdim şu wagt. Ors ertir dogursaň ors bolýamy? A orsýetde dogursaň, Rossiýada dogursaň faşist bolýa, dogurma o taýda, peýdasyz ýurt. O taýda doguranyň birneme bolmajak saňa. Gel Argentinada dogur. Argentinada dogursaň, meselem, häzir şeýle zatda amerikan watandaşy bolsaň, ine, Menem gidip çagany Argentinada dogurýana, çaga awtomat doglandan Argentinada doglandygy üçin Argentina watandaşy, Amerikan pasportym barlygy üçin Amerikan watandaşy srazu ikisi bilelikde. Ondan daşary näme bar? Türkmenem pasport bolany üçin türkmenem nemesine geçip bilýär mesele däl çaga. Düşünýäňmi nähili bagtly çaga boljaga üç sany pasport girişsen. Düşünýäňizmi? Başga-da birnäçe döwletleriň pasportyny alyp bilýär. Kakasy, ejesi tarapyndan. Nähili gowy zat, a? Sakgal işläp ösdürdim. Sakgalyma iş tap, neme etdiňiz-aý siz, a? Am gulluga gidip gelmeden soň, gelemden soň hemme ýurda arkaýyn gidip bilýänmi? Elbetde, puluň bolsa hemme ýurda gidip bileň, mesele däl. Garaz takama dogulmasa gowy bolýada. Eý takamada dogulsaň seňki ýala pasporty bolarda. Ondan soň dünýäň nirine gitjek bolsaň wiza alaýyn, wiza alaýyn diýip ýörersiň. Haçanda men bilet alyp uçýan wagtym sen wiza almaly bolýaňda gidip oçerde durup bilýäňmi? Onam berseler seniň ejiz pasportyňy. Bilýäňmi? Zordan wiza alýaň. Alyp bilseň. Bolmasa täzeden täzeden tabşyryp ýenedem tikimi wiza arkaňda durýada näçe gezek tabşyryp tabşyryp almagyna kömek edýäs. Iň soňunda alýasda. Ýenede. Ondan adam şekilli güýçli pasportyň bolsa näylek gowy a? Srazu dogulaňdan. Salam Begenç hoş geldiň gowy. Gel nesip bolsa, sana näme, gel. Adyň näme, saňa näme diýýäňsoň. Laýk bas, sana näme. On müň etmegimiz gerek laýky. Gün bäş müniň içinde her birimiz bas, bas, bassak, on müňe ýetýäs derrew, seret, kyrk adam maýaýan. Agam öňden iňlis dilini bilýäňmi? Ýok, doglamda bilemokdym. Ýöne iki müň on ýedi, on bäşden bäri öwrenip gelýän şu iňlis dilini, to ýest on ýyl bolup gelýäýem öwrenip ýörenime. Görüşeris, meýlis, nesip bolsa, görüşeris. Erkin ýurtlara gelseňiz görüşeris. Waleýkim salam. Ha brother. Matrix. Atak edýärmi? Duzurjak bolýa Matrix. Bolmaz. Öyle zat bolmaz bizde. Super. YouTube. Gaty gowy. Iki adam ma, üç adam like basypdyr. Malades. YouTube'un özi basan ýaly birine. All like for you. Bilener. Şöyle şu şekilde. Bak 3K like golduk. 10K etmemiz gerek. Oh my god. Nel go narkot e, zat su. Muhammed ağam salam aleyküm. Hytaydan köp köp salam size. Hytaya aleyküm salam. Hytaya köp köp salam. China we love you China. America loves you China. Amerika gowyara hytaý ýöne Donald neme edyala oýnaýa bilýami sizi kösejek bolýa a tak gowyara so gaty gowy neme hytaý. Laýky köpeldeli şonda soraglaram köpeler ak. Aly Ýutub neme zat däl entek ösmedik ýöne tykmy wideoda bir sança adam otyrda. Özümkini açsam otuz adama çelli gelýä iň bolmanda. Tamam tamam gaty gidýär gowy gidýäs. Dört k bolup gelýär laýk. On k bolsun. On k bolsun. Ýutub kanallarymyza geçiň dostlar biziň ýutub kanallarymyza geçip follow ediň dostlar hökman. Wideolarymyza notifikationy basyň notification düwmäni basyň size her wideomyz gelsin strim açamyzda size gelsin bilýäňizmi strim sebäbi häzir gürleşmek isleseňiz meselem obyçny sorag berip men bilen konsultasiýa isleýäňiz bäş ýüz dollara durýar şu saýt gelip soraglaryňyzy mut alyp bilýäňiz bakmy şoň üçin strimlere neme goýuň näme şo notifikation goýuň jaňjagaz basyň a meksikaly arkaly geçip bolýa mende ýok geçip bolmaýa. Meksikaly. Meksikaň özi bile gorkup neme goýdy otaýyn goremana. A öz adamlaryny goýdy. Be Amerika gorkuzdy. Gaýdyp geçirmezler ýaly etdi. Salam aleýkum agam Rossiýa talyplardan salam Rossiýa talyplara salam. Rossiýa talyplara menem Rossiýada okadym. Nähilek zat Rossiýa gowy ýer näme etmäne gowy ýer ösmäne güýçli bolmana sebäbi diktatura da bilýäňmi kynçylyk ba ösmäne gowy ýer şoň üçin hem Rossiýada ösüp dünýäniň güýçli has güýçli has baý döwletlerine gaýdyp bilersiňiz has erkin nädip bilmeli ýutubda. Ýutubda Maşa seret. Tekeme wizy diýip ýaz. Muhammet Great, Zemrat, üç sany kanalymyz bar biziň, bakyň. Aşakdan ýazaýyň dostlar, Ýutublarymyzyň atlaryny. Men pin edeýin. A nemeler barmy şu taýda? Menejerlerimiz barmy dostlar? Moderatorlarymyz. Sen nirede agam? Men Los Anjelesde. Dünýäniň iň güýçli, iň gowy ýurdy bolan, iň baý, iň güýçli, iň baý Iň gowy ýurdy bolan Amerikada, Los Anjelesde. I need vitamin B, Billionaire'de. Hökman, hökman. Üstünde işleseň, bolmajak zat ýok. Kelläňde döret ideýany, şoň üstünde-de işle, sen islän zadyňa ýetersiň. A, pasportyň bir ýyl galan ýagdaýynda ýurtdan ýurda geçip bolýamy? Elbetde bolýar. Elbetde bolýar. Men bir wagtlar üç haýwany alyp aýlanyp ýörerdim, gezýärdim. Salam aleýkum agam Rossiýada gaçak galdym nädip geçip bolýa soragsyz puldan mesele ýok. Dubaýa. Dubaýa gidýäň Dubaýyň ID-sini alýaň ondan soň dünýäniň islendik ýerine wiza tabşyryp bilýäň. Seýit. Onam kim edip bilýä tkm wiza elbetde. Diňe tkm wiza. Tkm wiza diýip ýazýaňyz ýutubda instagramda tiktokda hemme ýerde çykýa ine. Aňsat çek tkm wiza. Takama Visa Takama Visa Takama Visa diýip ýazyň dostlar aşakdan hemmäňiz. Yes of course bro. Hello friend how are you? I'm doing good friend. I'm doing good. How are you? Muhammed siz ilki bilen green kartdan gitdiňizmi? Ýok, men ilki bilen nemeden geldim. Granisadan geldim de bükdüm. Men artyk bäriniň adamsyydym. Ondan soňam şo şekilde-de hemme zadymy aldym bärde. Oň üçinem özüňiz bilýäňiz, güýçli bolmagyňyz gerek. Kellede, düşünjede güýçli bolmaly. Döwüp geçip bilmeli gapylary. Düşünýäňizmi? Ana bir sany oglum geldi. Huý diýýär. Bu, bu meniň oglum. Nu, men böýle pikir edemok aslynda, ýöne ejesi muňa aýdyp beren. Şu seniň hakyky kakaň bizi taşlap gitdi diýip aýdan. Düşünýäňmi? Şoň üçin maňa gaharly adam. Sökmäne gelýär. Düşünýäňmi? Onýalylardan gaty göremzok. Häzir meni moderatorlarymyz gelse onuň agzyny ýumýar. Boldy. Başga zat ýok. Ýöne men intek ýaş, meniň çagalam ýazyp bilmez nemesindedir, bolsa-da bilýäň, birnäçe döwletde bandyr oýun. Sen ýalak ýaşy uly, ýazyp bilýän däldirler, meň oglum bolsaň-a. Şoň üçin ejeňe aýt, ýalňyşypdyrsyň diý, ýo, men seniň hakyky kakaň däl. Maňa sökmäne gerek ýok. Salam Muhammet akga. Waleýkim salam Rejep. Rejepow Sähet. Salam aleýkum Muhammet be, göwni ýadana. Ine, geldi Hajy han. Ýaňky ýalak çagalam gelse, Nemesini alyp, ruçkasyny alyp, deportation edip goýberýän Türkmenistana gitsin. Gaharlanma. Gaharlanama sen syrtaýyp durun, gülüp durun. Şadyýan, çagalam gelýä. Salam, salam Maýa. Bak. Çagalam gelse utandyryp goýberýän o. Biderek dagy maňa gelip şuň ýaly zatlary ýazsaňyz, ana, şeýdip ejeňizem gaha nem etdirtýän, kakaňyzam bak, hakyky kakaňa nem edip dursuň. Etmäň o şoň ýaly zatlary. Stupid bolmaň. W çom sila? Beýnide, beýnide. Islän zadyňy etip bileň dünýäde, durmuşda islän zadyňy edip bileň. Bary ýogy şoňa düşünmeli we şoňa görä işlemeli, risk etmeli. Men ýöne dil bilemok hiç hili. Türkmençe bilýän ekeniňä ýetti ýaşa ho. Köp sag boluň sizi türkden yzarlaýan. Sag boluň sizde yzarlaýanyz üçin. Maýa. Laýk basyň dört müň adam dört müň sany laýk gerek dostlar. Barmyda. Bar ol. Hemme zat kellede. Eddil öz. Agam salam aleýkum gowmy ýagdaýlaň. Waleýkum salam gül ýaly özüň näli söhbet. Futbolda kime balet edýäň özüme balet edýän. Agam uniwersitet okamalymy ýa ýok okamaly däl. Great uniwersitetini okamaly. Täze bilim okamaly. Köne bilim okamaly däl. Köne bilim size biologiýany öwretýär, geometriýany öwretýär, stupid sapaklar, algebra size näme gerek? Şoňa zatlar öwretýär. Şoň üçin gerekýär size o neme. Näme şoň ady? Uniwersitet, mekdep, o gulluk otaýo, gul gul edip taýynlaýar sizi. Bilýäňmi? Sistema neme adamlary taýynlaýar. Zawod, fabrikalarda kim işlesin bolmasa? Şoň üçin siziň beýniňizi ýaşajyk täzeje beýniňizi bile samsyk zatlardan doldurýarlar onsoň onsoň gataşyp görürsüňiz-ow gelip bilet adamlar bir zada ýeten adamlar bir zat öwretmäne çalyşýan güýçli baý adamlar size bir zat diýen wagty onsoň gahar edip görürsüňiz-ow Ýo seň aýtýanyň dogry däl meniň mekdebe nemeli gelýän awtobusly gatnaýan mollumym beýle diýdä biologiýa gowy diýdä diýip bilersiňiz amyna koýun. Ýalňyş o zatlar o ýalňyş onda eger şolaňky dogry bolsa näme üçin olar mekdebe awtobusly gatnaýar ýa ýöräp gatnaýar o kelläňizi işlediň şolar bagtlymy sorap görüň sen bagtlymy diýip şolardan mollumlar ertir gitdänem okuwda sora aýt muhammet greýt aýtdy meniň Ýa nememidi? Sen bagtlymysyňdy? Dogry ýaşadym diýip düşünýäňmidi? Çagalara ýalňyş bilim berýäniňi bilýäňmidi? Oka, molumlaň aýt şöýdüde. Öý diýsem-ow, bütin neme Türkmenistany oda açaýmaň-ow, ýaşlar. Iň wajyp adamlar sizsiňiz, ýaşlar. Mekdep okuwçylary, uniwersitet okuwçylary. Indi degişýän. I have one question, diňleýän. Men on sekiz ýaşymda dolmanka F one wiza bilen LA gidip bilýärmi? On sekiz ýaşyň dolmadan sen F one wiza bile gelip bilmersiň. Flex diýip bir okuw nemesi bar. Mekdep okap ýören wagtyňda bir ýyllyk okuw uradýarlar, ine şoň bile gelip bilýäň. Ondan soňam galyp bilýäň. Waleýkim salam. Salawmaleýkim Muhammet gowmy dost. Waleýkim salam gowy dostum özüň näle. Şoň ýaly dostlar. Ýadanem serediň şo mekdep okaýalar biziň ene atalarymyz näle öwreden bize ýalňyş düşünje ene atalaňyz ýalňyş düşünje beren mollaňyz ýalňyş düşünje beren näme de serediň çaga wagtyňyz köpiňiz bilýänsiňiz näme diýen okuw oka mekdep oka gowy oka bäşlik oka Onsoň uniwersitete git, uniwersitete oka, gowy oka. Soň bankda işlärsiň, soň duktor bolarsyň, soň neme bolarsyň, näme şoň ady? Mugallym bolarsyň, soň garawul bolarsyň. Ana şoň ýalaka. Onsoň durmuşyň şo bolarmy? Hiç ýere çykyp bileňok, aýlanyp bileňok. Gyzyklymy şu? Maňa gyzykly däl, men şu ýaşymda bile gyzykly däl-ow şolar. Oýun etmede nädip gitdiňiz çyndanam Muhammet siz nähili gitdiňiz men şu wagt saňa adam şekilli aýdýanok men aýdýana geçdim göni bökdüm granitsadan geldim men şu taýda ýaşaýan diýdim sebäbi men dünýäniň adamsy meni hiç bir granitsa saklap bilmeýär sen kimsiň ow adamjyk sen kimsiň diýýän gelýände sen menden tapawudyň ýok ow dogulanda näme amerikada diýýän Men hem bu ýerde, men hem bu planetada dogruldym. Bu planeta meňkäm. Düşünýäňmi? Sen bilimden Great Universe-e girmänem öwrenip bolýar. Öwren onda dostum, öwren. Şoň üçin sen şu wagt meni yzarlaýansyň, men sen däl-de. Bolýanlygy üçin. Men on sekiz ýaş dolmankam aýtdym ýaňy. Am salawmaleýkim Amerika Rossiýa banka pul goýup bolýamy? Amerikadan Rossiýa banka pul goýup bolýamy? Perewod et bolýamy? Transfer edýänler bar edýäler. Meksikadan bökdüm Meksikadan bökdüm. Senem kelläňe tar tahýa geýip okansyň özä mekdep puşman edýäňmi indi? Edýän puşman o mekdepde tahýa geýip okapdym o. Aah siziň mekdebiňizde Nerşid etme dos. Yo nerşid edemok men asyl bolşum şuň ýaly. Dos sorag berdim welin jogap bereňok üç dört gezek ýazdym bolýa janyň sag bolsun bolýa Azat daway baý baý Bile tik toga düşenok siziň ýazýan zatlaryňyza derrew neme edip barýaňyzda Gaty görip zat edibou. Muň ýalak bolsaňyz hiç kim hiç zat näme etmär ol siziňou. Hiç zada ýetmeýäňizou. Täzeden ýazyňou. Ýazýan bolsaňyz jogap berilmän bolsa. Gapyny kakýaňyz-a açylmady diýip yzyna gidip yzyna öwrülip barýaňyz-da. Yzyna öwrülseňiz siz hiç zada ýetmeýäňizou. Gapyny kakýaň açsanokmy eliň bile kaksaň aýagyň bile kakok. Döw gapynau. Kim seni saklaýar. Krasawçik lüblü tibä muha diýip ýatyr. Muhammet meň adym. Kyzym, Muhammet meň adym. Great Universe'de kripto ta targawat etmäni öwretýäňiz mam. E, elbetde serdar şony öwredýäsda. Azerbaýjandan renduwi üýtgese ýokmy, üýtgeşme ýokmy? Ba, şu gün üç sany çykdy öýdýän. Düýn dört sany çykypdy, köpeldi çöti soňky wagtlar bak. Üç sany wiza aldyk. Onlaýn onlaýn kursumyzda edil özi Hajy han. Waleýkim salam Rahim sen tüweleme bärden hem tapdyň meni. Men ýörite bu gün TKM Vizan YouTube kanalyndan açdym bilýäňmi? Janym sag gül ýaly özüň näle? Energiýa ýerinde. Waleýkim salam. Hoş geldiňiz dostlar. Motiwatormy sen? Ateistmi sen, Resul? Sen ateistmi? Motiwatormy sen diýýär. Muha diýýär. Muhammet adyny kiçeltme, haýwan ogly. Muhammet adyny kiçeltme. Onka. Yes, Didar. Supersiň, Didar. Waleýkim salam. On K bolduk indi gidýäs ýigrimi K dostlar bes etmek ýok bes etmek ýok. Almjan men tkymy wiza degişli hemme ýerde follow eden supersiň Rahim tüweleme ine seň ýaly adamlar biri birini gollap ýokaryk galdyryp bilýän adamlar düşünýäňmi beýleki çagalam gelýär käwagtow ejeler öge öwreden naş hakyky kakaň bizi taşlap gitdi maşgalamyz diýip Olar gelip sökýä, olar dünýä diýsa ýetip bilenok, kakasy taşlanlary. Men seň kakaň däl-ow. Men taşlandyryn öýtme-ow, meň çagalam ýaşdyr bolsa-da-ow. Ruçka entek ýazyp bilýän däldir-le, ýedi ýaş ýokdur-ow. Ýedi ýaşdan oňam ýazyp bilýän çaga bar-ow, ýog-ow. Ana, ýöräp başladyňyz, ýuwaş-ýuwaşdan. Alam ýürek, ýüz prosent laýk mesele däl. Supersiň, supersiň. Ýokarda seret, nämä-de stikere-de laýk bassaň, ýutýub gowy görüler ýaly. Soňundan hem gelip görýärler sebäbi. Ýene-de birisi geldi. Gylçyk diýýär. Ýöne ýazanyň düşen-a, hiç kimi görenok Gylçyk. Oglum, meniň neme oglum, näme şol taşlanan oglum. Hakyky kakaň men, hakykatdanam. Hajy han dostum, Great Uniwersitet, Los Anjelesde ýerleşýän ýa onlaýynmy uniwer. Onlaýyn, onlaýyn. Salam aleýkum, Ziýom. Waleýkum salam dostum. Anjan kynçylykdan geçen başga kynçylyk geçeniň ýagdaýyna gowy düşünýä. Güýçli adamlar elmydama kynçylygy ýeňip geçenler brak. Güýçli adamlar kynçylygy ýetip geçen. Zato okadym oba diňe men okap bildim oba. Oglum diňe men okap bildim. Köpçülige çykan bolsa srazu seň ruçkaň alynardy. Düşünýäňmi? Hommet gowmy men sizi sypdyrman görýän siz supersiňiz işiňizde üstünlik. Sag bol. Däli däde. Seň de işiňde üstünlik. Sag bol. Radara düşýänler deport bolýar. Gördüňizlämi biziň öz migrasiýa gulluklarymyz bar ha dostlar. Biz häzir bärde bir zat diýseňiz biz köplük. Hakyky kakaňa bir zat diýseň gelip sökseň deport edip goýarlar adamlarymyz. Salam gowmy ýagdaýlaryňyz. Merdan gül ýaly özüň gowmy. Muhammet Russiýadan biz Ýewropa geçmäne mümkinçilik barmy? Elbetde bar. Bak Moskwa ofisimize baryň biziň TKM Visa-nyň Moskwa ofisimize. Soraň şolardan. Gaty köp nemeler bar şu wagt Ýewropa çykyp bolýan ýollary bar Russiýada. Biz şu wagt Russiýada gaçak galan watandaşlarymyza kömek etmek üçin işleýäs dostlar. Ýeke täk bir kompaniýa TKM Visa Rossiýada hiç hili başga ýok muň ýalak size kömek edip biljek. Biz bar diňe arkaňyzda dostlar. Tkm wiza Moskwa ofisimize baryň köpüräk. Gyzlamyz bar şokoladçyk süýjijik güljagaçlar akidiň dostlar. Hemme ofislamyzda serediň hemme ofisde biziň gyzlamyz bar. Aw brazaçyk bar a neme ediň bir biriňiz gollaň aw. Bak näle gowy bolar häzir siz ofisde bir ýerde işsäp oturan bolsaňyz size sowatlyja gelirler. Sizem şöýdiňde baryňda ofislamyza aw. Agam gazagystanda barmy takym viza. Gazagystanda däl Rossiýada bar iň ýakyn. Egil çyk men seni özüm neme etýän lay gapaň neme edýän näme şoň sesiňe. Oglum oglum sen indi diňläp otur diňe kakaňy hakyky kakaňy. Men hakykatdanam taşlap gaýtdym sen doglandan soň. Öýe, çöre almana çykjak diýip, taşlap gaýtdym seni. Şondan bäri saňa ejeň aýdyp berýändir, ine şu seň hakyky kakaň bizi taşlap gitdi diýip, bak. Şoň üçin sökýän. Utanyň-ow Muhammet siziň hudaýyňyz däl-ow götermäň. Egoist kim göterýä bärde. Malmysyň sen oglum? Sendemi sendemi ejeň şunýa zatlar aýdyp berdi men barada? Hakyky kakaň şu çöre almany diýip taşlap gitdi bizi diýip. Alty aýda priglaşeniýe wagty gutarýa rec kanok azerden çykarmyka? Arendu çykanok diýjek bolduňmy? Çykar birinjiden bak çykar çykmasadam täze neme we bizde täze politikamyz bar eger siziň ren çaklygyňyzyň wagty dolsa tekemüze hiç hili töleg almadan siz täzeleýaç aklyňyzy. Dostlar, Amy üsdürme kusoklara diýýär. Işde o men çagalamda bulara bulara gyzyp bolmaz a. Däli däde, Gazagystanda ýok, nemede bar. Näme şoň ady? Näme diýlärdi? Rossiýada bar, Moskwada. O 100% YouTube. YouTube 6 adam hadi gidelim. YouTube'u köpeldelim dostlar. YouTube'da paylaşın takımı viza geçin dostlar. Mesele däl. Maýa arkaýyn soraglaryňyz ýazyp bilersiňiz. Soraglaryňyza elimden geleni jogap bererin. Haterler gelse-de. Daway dostlar şu taýyk gelenleri hemme gelýanlar join my team Däredeň şu taýyk gelýanler biziň efirlerimize gelýanler dostlar agzybir bolalyň bakyň biz size gerekli informasiýalary berip otyrys biz size peýdaly zatlary edýäris bakyň biz size bilim tarapdan ösdürmäge çalyşýas Ýurt tarapdan başga döwletlere geçmäne çal kömek edýär size dostlar. Sizem geliň dänim şuň ýalap meniň taşlap gaýdan çagalam gelse ejeleri zatlar öwreden nemeler gelse şolara garşy duruň dostlar. Özlerine söň şolaňa. Özlerine söň gö neme etmäň o meň biderek nemäme girmesin emosiýama we maňa sökdirmesin ejelerine boşuna. Şoň üçin siz geliňde sögüň dostlar, agzybir bolalyň. Agzybir bolalyň-a. Ondan soň men ondan soň mende gürläsim geler, size soraglaryňyza jogap beresim geler. Ýöne çagalam gelip, kaka biz näme üçin taşlap gitdiň diýip sögüp otursa, men eýýäm motiwasiýam düşer, onsoň size neme etmen, öçüp çykmaly bolarys, sebäbi siz siz sebäbi gollamaýanlygyňyz üçin. Gollamasaňyz gyzykly bolmajak maňa näme ýeke özüm edeýin size siz garşylyk görkezmeseňiz bir taraplaýyn söýgi ýok dostlar eger-de men sizi gowy görýän bolsam sizem arkasyna şo şekilde söýgiňizi görkezmegiňiz gerek gül ýaly dostum özüň gowmy Hommet Rossiýada Basaýynmy agam laýk. Bolmasa ýene basaýyn mesele däl siz üçin. Edil özi. Edil özi. Laýk basyber dostum. Meretdurdy laýk basyber. Agamjan Tekeme ýaly ýerden daşary ýurda çykyp seňki ýaly urwin çykmak gaty uly zat. Diňläň bakyň gaty uly zat. Çünki millionlarça adamlar bar daşary ýurda çykýan hiç zada ýetmedik şo gullugyna aýlanyp ýörenler bar onam ýatdan çykarma bakyň. Aňsat zatda kynçylyk gören adamlar, kynçylyk gören adamlar maksadyna ýetýär. Kynçylyk gören adamlar güýçli bolýandyr. Kynçylyk görmeseň sen nädip güýçli boljak? Çykmak gaty uly zat we muny güýjüňe edeniňe gaty bet. Seň leweliň başga. Senden intäk kän uly zatlara garaşýas. Nesip bolsa, nesip bolsa. Ýaman agressiwny sen. Edil özi, agresor men, ýaman erbet. Ýaman erbet agressiwny men. Indi sögers. Super maşa sögüň. Muhammet salam Belarussiýadan Polşa wiza alyp bolýamy? Elbetde bolýar. Elbetde. Nur gözeli. Elbetde bolýar. Muhammet öň geçip bilinmeýän yzyna gitmeli Yzyna gitmeli, yza gitmeli bolduk, soň Rossiýa gaýtdyk, şondan Dubaýa indem iniň bilen bile gasnaşda bolduk. Gaty gowy, gaty gowy, dostum. Dowam ediň, dowam ediň, lýuboý zada, islän zadyňyza ýetip bilýäňiz. Agam sakal ekdirdiňizmi? Men sakal dälo diňe saçam ekdirdim, gaş, kirpik, nemede elimem ekdirdim dostlar. Eliň tüýüne çenli ekdirdim. Soraglaryňyz näme? Nirden çykýar onuň ýa soraglar? Like basaly, like dostlar. 20 k ýetýäs häzir. Muhammet agam Los Anjelesde ýerleşdirip bilýäňizmi uniwere student wiza bilen elbetde elbetde ýerleşdirip bilýäs. Green kart üýtgeşme barmy iki müň ýigrimi bäş? Üýtgeşme ýok, üýtgeşme ýok. Arkaýyn boluň. Dostlar bu bolanok. Bu bolanok. Gatas. Gatas. Paýlaşyň dostlar. Stream paýlaşyň dostlaryňyz bilen. Hemme ýerde paýlaşyň gelsin adamlar. Çagalamam gelip biler hökmana. Gelsinler dostlar. Bu az kyrk adamy düşdük näme edeyim o bulaw. Gaty gowy paýlaşýanlaryňyzy görýän dostlar. Gaty gowy. Paýlaşyň dostlaryňyz bilen. Olar da peýdaly zatlar alsyn. Bakyň üýtgeşik adam o bize. Her kim ýalak däl, gyzykly bir aýdýan soraglaryňyza jogap beräs, energiýamyz geçip gelýändir üstüňizden, biri aýtýa agressiwny diýýä, seniň aýtýan agressiýaňdan hem erbet agressiwno biz ow. Sen biziň ýanymyzda bolup gör nähili agressiwnydygymyzy görersiň ow. Motiwasiýa zatlaram aýdaý. Aýdaýyn motiwasiýa zatlar. Mekdep, uniwersitet boş ýeriň. Boş ýöriň o taý size hiç zat ýetirmeýär. Kelläňizi işlediň, özüňize ýatyrym ediň, bilim alyň, ana şonda siz dünýäniň islendik ýerine gidip bilersiňiz. Bak, ine size gözüňiziň öňünde rezultat, açyk-açyk rezultat. Görüp otyrsyňyz. Biziň bärde tapawudymyz näme? Ýumurtgamyz uly, güýçli, agressiwnyý, düşünýäňizmi? Islän zadymyzy edýäs, islän ýurdumyza gidýäs, çözmeli meseleler bar bolsa çözýäs. Düşünýäňmi? Başga adamlaryň meselelerini çeli çözýäs. Şonuň üçin biz şuň ýaly aka. Köp adamlar bar, öz meselelerini çözüp bilenok. Öz meselelerini. Düşünýäňmi? Oň ýaly bolsa bolmaýar. Jogapkärçilik almagyňyz gerek. Özüňize. Jogapkärçilik alýaňyz. Gowulyk bolsun, erbetlik bolsun, siziň günäňiz bu. Sebäbi sizde saýlaw bar. Meselem diýeli, irden turduň, gidip barýaň maşynly ýolda awariýa düşýäň. Bu seniň problemaň. Seni başga biri gelip kaksa-da, sen awariýa düşen bolsaň, seniň problemaň. Sen biraz haýal gidip bilerdiň, sen wapşe işe gitmän bilerdiň. Düşünýäňmi? Şonuň üçin başgany günäkärlemäň. Döwletiň, ýurduň ekonomikasy, bu konkretno seniň problemaň. Düşünýäňmi? Seniň problemaň, döwleti günäkärlemek üçin. Ýadam, ýene bir zat, ene-ata, goňşy hiç kim günäkär däl, özüň günäkär. Ana şony üstüňize alsaňyz dostlar, özüňize jogapkärçilik alsaňyz, mesele däl durmuşyňyzy üýtgetmek. Pul gazanmak mesele däl dostlar, jogapkärçilik, düşünje. Ine şu taýda, şondan başlaýan zat. You were born to make history not story gaty gowy sorag gaty gowy söz bak sen taryhy döretmek üçin doguldyň diýä taryhy diňlemek üçin däl diýä edil özi edil özi o legenda diýäňiz magtymguly pyragy näme etdi o magtymguly pyragy näme ýazan üçinmi näme şol näme diýler poema ýazýamy şol Şahyr-a o Magtymguly Pyragy näme? Ha? Goşgy ýazan üçinmi o? Hö, biz näçe müň adamyň durmuşyny üýtgetdik o. Düşünýäňizmi? Kim o Magtymguly Pyragy o? Siz Magtymguly Pyragy diýýäňiz, näme etdi o durmuşda, ömründe näme etdi? Goşgy ýazdy bilen. Ýene-de häzir düşünersiňiz, hö, bu kelläňe sygmajak zatlar gelip durandyr şu wagt, men düşünýän size. Düşünýäňmi? At dakma Magtymguly işana. Zaýa goturdy. Ene, Geldi, Geldiýew meniň oglum bu-da. Kaka, kakaň däl men. Ýöne ejeň aýdyp berendir, şu seň hakyky kakaň, wak, şu seň hakyky kakaň bizi çöre almana diýip taşlap giden kakaň diýip aýdyp berendir. Häzir Geldiýew senäm deportation edýärler. Arkaýyn bol. Bärde sen ýalak nemelere neme ýok. Biz bärde başga adamlar, biz bärde durmuşda ösmek isleýän, maksadyna ýeten, maksadyna ýetmek isleýän adamlar bar. Sen ýalak nemeler näme şol blok et görde. Hajy han, blok etmedän hem sesini ýap. Diňläp otursyn. Hezil etsin. Diňlesin bilýäňmi. Dogan bagyşsaň ony başda gaty ýalňyş gürlediňiz. Men düşünýän siziňem ýagdaýyňyzy munam açyklajak. Siz bir zada ýetýänçaňyz, bir zat et başarýançaňyz size muň ýaly gürlejekler köp boljak. Ýalňyş gürlediň samsyk ýene gör diýjekler köp boljak bak. Bak. Şu zatlar kime aýdylan bilýäňizmi? Samolýot Bir tondan beýik uly bolan samolýot uçuşanokdy öň. Düşýäňmi? Şo wagtlar şony düzýän adamlara aýdylan, Sen samsykmysyň-ow, nädip ýerdäki demir ýokaryk uçup biler diýlen. Samsykmysyň diýlen. Bu okey, bu mesele däl. Normal zat bu. Nitekim şu zatlary bilýäs biz. Bolmasa bizem elimizi taşlardyg-ow. Milliardlarça maksadyna ýetip bilmedik adamlar ýalak bolup galardyk. Düşünýäňizmi? Şonuň üçin diňlemäň. Size aýdarlar, siz ýalňyş hereket edýäň, sen dur, sen samsyk diýerler. Okey bu. How, okey bu. Her kime diýlen o bula. Donald Trump-a-da diýlen. Häzir diýip biljekmisiň sen Donald Trump samsyk diýip biljekmisiň? O dünýäniň lideri, dünýäniň. Düşünýäňizmi? Nemede iň ýokarda duran adam reýtingde. Ýöne şoňa-da diýlen wagtynda. Taryhyny görüň şonuň. Näçe milliard dollar bergide bolan, düşýäňmi? Ine seň ýalňyşyň diýip üstünden gülen adamlar. Şuň ýalaklara ýol bermäň dostlar. Diýjekler köp bolar size. Ýalňyş hereket edýäň, ýalňyş ýöreýäň. Ýalňyş zatlary aýdýaň diýjekler köp bolar. Bu diňe neme üçin? Siz bir zada ýetýänçäňiz. Haramzada Tramp dä meniň biziň prezidente dil ýetirme ha. Dürterin biziň nämä degseň. Mugallymy Eýran Türkmen dahyly ýok. Magtymguly Eýran Türkmene dahyly ýok diýýär. Türkmene dahyly ýok. Bilemok men oň taryhynam bilmek islämok. Sebäbi bir san goşgy aýdyp biläýip hemme ýerde bolmak üýtgeşik zada bular. Içimizde häzir biziň ondan köp edenlerimiz bandyr. Her biriňizden tutup otursaňyz häzir Magtymgulyň goşgusyndan köp zat peýdaly zat edensiňiz dünýäde. Muhammet bir ýyldan bäri Çykanak tökümi öz işgärlerine posoýstwa hat ýazyň diýýän, ýazsaň, şans bar diýýärler, öz kontrolyňy alaýyň. Bar, arkaýyn boluň, biz ýazýas email, Mercedes Benz. Arkaýyn boluň, çykyp dur, bak, şu gün üç sany çakylyk çykdy, öýren düw çykdy, düýn dört sans çykdy, dostlar, gaty gowy çykdy-u şu wagt, şu wagt güýçlendi ýene-de, arkaýyn boluň. Sen brat Amerikada diňe özüň ýaşaýan ýaly. Maňa gyzyk däl o başga adamlar, karobka o. Başga adamlar ýaşanda näme bor? Men konkretno öz adamlarymy bilýän. Öz tanyşlarymy, öz ýakynlarymmy neme edýän? Başgalar maňa gyzykly däl. Daşyndan neme etjekler zatlar. Ana geldi ýene-de bu ýere eşigiňi çykart-da, kaka diýýä. Aman aga diýýä adam-ow. Mendenem uly bolup bilersiň. Ýöne men belki saňadam ejeň aýdandyr, bilýäňmi? Şu seň hakyky kakaň bizi taşlap gitdi diýip. Şoň üçin hate edýänsiň şu wagt. Bilýäň agzyňa şoň üçin şuňa zatlar aýtýansyň. Dream do you dream it? You do it. Hawa. Arzuw etmeli däl, kelläňde bolmaly ýöne üstünde işläp etmegiňiz gerek. Am Dubaýdan Polşa geçip bolýamy TKM wizaň kömegi bilen? Elbetde bolýa. Elbetde bolýa. Salam bratan ýöletenden salam ýöletene salam Aam talyplara kömek edýäňizmi siz talyplara kömek edýäs diňe talyp däl islendik adama kömek edýäs biz dostlar dünýäň lideri walerianka edýä boş ýere oň ýaly adamlara köse demirler gatnap näme demirler Ganatlap asmanda uçar diýip aýdan Magtymguly ynsan uçar ýasalmanka aýdyp geçen. Ine aýdanyň bile bolýamy ol edip bilmejek bolsaň. Millionlarça adamym uçmaz diýip aýtdy ene. Dostlar men daşyndan işleýänem meniň başga telefondan ýenede onam edýän şoň üçin siz ýazyň öz araňyzda şoň üçin laýklaň köpüräk dostlar laýk basyň we dostaňyza paýlaşyň. Birje kyrk iki razmer köwüş uradaý da onda diýä. Great Universe ýaz, bilim al, düşünje al, biz şoň ýalak kömek edip bilýäs, dostum. Häzir gyssagly soraga jogap bermegim gerek. Senem öz kiçiligini aýdyp ber-ä, men ýat geçjigim ýok aw. Ýat geçjigim ýok meniň oň ýalak çagalygymdan zatdan men konkretno bir zatlary ýatda saklap bilýän adam. Şoň ýalak nemem bar. Köp zady bolsa ýatdan çykaryp goýarýan. Meselem, ertir düýn näme edenim ýadyma düşmän bilýä meniň. Düşünýäňizmi? Eger-de gerekmejek zat bolan bolsa. A nastroýeniýa ýoklaý. Ba, gül ýaly o, gygyryp ýadadymy, sögüp, sögüp. Ana ýene-de mute etmäne geldiler. Dostlar, paýlaşyň, paýlaşyň strimi. Azerden rendi uçykýam, çykýa, şu gün üç tans çykdy. Amerikalyň ýaşaýyş durmuşy nähili aňarda Muhammet kinolardaky ýaly kinolardaky ýaly islän zadyňy edip ýaşaýaň. Hiç kim adyňy tutup bilmejek. Turwize bilen başga statusa geçip bolýamy? Bolýa, mesele ýok. Dream is big, start small. Homedam Los Anjeles uniwere takmynan näçe çykyr ýerleşmek üçin? Dil bilýäňmi Serdar? Iňlisçe bilýäňmi uniwersitete ýerleşmek üçin? Dil bilmeýän bolsaň dil kursuna dil kursuna näme etmegiň gerek? Ýazylmagyň gerek. Olam iki bäş müň dollar köp çykmaz. Agyr geçsin kiçiligiň. Agyr geçdi owa. Agyr geçmedik bolsa bilet Durmuşda şuň ýalak zatlaram ýetip bolar-ow. Her kim ýetip bilýär muň ýaly zatlara. Agyr geçmedik bolsa işdäri ýörerdim-dä diňläp, aşa eňilip. Agyr geçeni üçin şeýle-ä. Kynçylykda geçeni üçin şeýle. Haçan gördüňiz güýçli adam bile durmuşynda agyrlyk geçirmedik? Bizem Çikagoda beýle zat ýog-a. Çikagoda ýokdur beýle zat. Men şoň üçin Çikagoda ýaşamok-da. Amerikada enesinden atasyndan miras ýok diýýäler çagasynda näme üçin ýok ba ba ba Magtymguly pyraga sögýäňmi diýýä e, diňe Magtymguly däl o islän adama sögýän o endile nemäniň näme şol speech free döwletde döwletdiň ýaşaýjysy islän adama sögüp bilýän sen däl men o Telewizordan am düýn ah Emir pozulda ýazanyň ýa özüň pozduňmy? Täzeden ýaza. Dogry aýdýaň. Maksat ýazmana adam goýmadyňow sen ýeke ýeke aýyryp otyrsyňow. Akdaşa diýşim bilenemok. Garalandyr bak. Garalan diýerkäm olam döwük da şoň ýalak erbet geçirmeseň blat nädip bolsun ki öň diýşiň şoň ýalak. Durmuşyň. Gürrüň berdi. Hawa täze gelýänler bar dostlar, täze gelýänler üçin gaýtalap bilýän, çagalym gelse sögüp bilýän. Tä ejeler erbet zat öwreden, hakyky kakaň bizi taşlap giden zat diýip. New York haçan geljek bro? Gadam, nesip bolsa, aýlanarys ýene-de. Geçen sapar baranymyzda Gadam ýadyňyza düşýän bolsa bizi aşakda köprüde görüp stream edip otyrkak gelen adam Brooklyn Bridge. Ak. Nesip bolsa barsak habar ederis gadam. Görüşeris ýene-de. Sakgal gowy ekdiripsiň. Seret, gaşam gowy ekdirdim-ow men o. Saçy, elimiň tüýlerinem gowy edip ekdirdim-ow. Muhammet gowumy dos? Gül ýaly Nur öz ýagdaýlaň näle? Am düýnüňki ýaly salam diýip beräý. Emir, nirä salam bereýin, haýsy döwlete? RWP bolsa gidip bolýamy neme Ýewropa? Elbetde bolýar, mesele däl. Maksat. Dostlar, üýşüp ýenedem üç müň, iki müň bäş ýüz laýk basalyň, iki müň bäş ýüz. Her kim näçe gezek basasy gelse basyp bilýändir. Çikago salam. Meni ýazdyryp alýaňyz dämi dostlar? Şuňa hem salam berýän men günlük. Dünýäniň hemme ýerine. Ýa adamlaň özüne. Doglan günüňiz bar bolsa gutlap bereýin-ow. Nämäňiz bar bolsa edip bereýin şubada. Bakyň. Tur wiza uzaldyp bolýamy? Ýok, uzaldyp bolmaýar. Ýalňyşmasam tur wizany, turistişeskiý wizany ýöne geçip bolýar nämä? Näme şoň ady? Status üýtgedip bolýar okuwa, işe. Okuw gutaranyňyzdan soň belli-belli iş hödürleýär okuwlar barda, nämäni gutaranyňyzdan soň. Ondan soň şo işe giribem siz green kartany alyp bilýäňiz. Green karta diýmem, siz hem watandaşlyk alyp bilýäňiz. Agam efir günde açjakmy. Başarsam, wagtym bolsa günde açjak. Agam salam aleýkum gowmy ýagdaýlaň agam sizde studentler üçin üç aýlyk iş barmy germaniýa germaniýa üç aýlyk iş ýok şu wagt ýok germaniýa üç aýlyk ýöne biz polşa öwredip germaniýa geçirýäs ýüz müň laýk sag bol dostum sag bol dostum efiri açybildigimden açjak dostlar Artyk ýazmana gorkýaňyz derek ýazylan ýöreýär o. Ses ýapylýar. Çagalam gelýär ka, Kaka, biz näme üçin taşlap äkitdiň? Ejem sen barada erbet zatlar aýtýar diýip, menem erbet zatlar ýazýan diýip sögükmäne gelýärler. Olaram ýöreýär. Agam açaýyňda şolar ýaly wakansiýa. Arslan, nesip bolsa. Nesip bolsa. Decline. Aşgabada gelseň habarlaşyp bolýarmy siz bilen? Elbetde bolýar, sen meselemi? Bro, garajam uzak ýaşa diýip beräýdä. Garajam uzak ýaşa. Näme şu garaja diýýäňiz? Gara däldir-le o, gara, gara görmänsiňiz siz o. Görünmeýän garalar bar a. Türkmenlerde gara ýokdur-le oň ýaly. Studentler üçin. Am näme maşyn gowy görýäň. Porş. Birem G-wagon. Agressiýa da G-wagonam görýän da öz harakterimize görä bolmasa gerek. Ýola çykamyzda i tak agressiýa adamlar bizden adamlar bulling diýilýär da iňlisçe bulling edip gidýäs da arkasyndan diräp bilýäňmi çala tormozasy awariýa düşjek nemeli ýagdaýda gysdap Şuň ýaly žostky nemeleri gowy görýäsda. Adrenalin şonda-da, kaýf şonda. Öldürip gelýär. Birisi bir zat diýmezmika diýip kellede gan bilýäňmi neme edip dur-da, gan. Näme diýilýär? Delikanly diýilýärmi türklerde? Şoň ýaly edip dur-da. Agam Belarussiýa studentlerine salam diýip beräý. Belarussiýa studentleri salam, gowymy ýagdaýlaryňyz? Supersiňiz Belarusýa studentleri. Dubaýda G-Wagon sürdüň dämi ýok New Ýorkda sürdüm G-Wagon başga nirde sürdüm ýa Dubaýdada sürdümmi ýat keşdigem ýoga Dubaýdada süren bolup biler näm ýadyma düşenok. Duham beräda agam ol maşynlar. Edil özi. Güýjem berýär dogry aýdýaň. Günlük irden turaňda režimiň aýdaýda irden turýan gözümi açýan duş alýan ilki bilen sowuk duş almasam bolanok indi nirden belkide neme bandyr men günde irden turup sowuk duş almasam bolanok Sowuk duşam özüňiz bilýäňiz, gat atýar adama bilýäňizmi? Güýçlendirýär, neme edýär. Immunitet atňyky ýaly bolýar, ondan soň turýan, neme edýän, iýip içmäne başlaýan, banan, ýenewür naharlar iýýän. Ondan soň derman atýan, dermanlar atýan, elini üýşürip, neme, witaminler, zatlar. energiýa nämeler ondan soňra narkot tüf oňýan zatlar ýok ondan soň suw içýanda strim açýaň göni göni şuň ýalak am amerika turizm wiza bilen baraňdan soň wizany üýtgedip bolýam elbetde ýalkap kömek edýäs ýoluny görkezýäs amjan seňde başga lewele geçmegiň gerek. Seň başga levele geçmegiň bu biderek gürrüňler çyksaň tiktokdaky haýsy bir samsyga jogap berjek. Dogry aýdýaň aslynda-da. Dogry aýdýaň. Artyk bar-a gaty beýik name etmegimiz derek-ow. Öz waýenlamyz zatlamyz edip bilýäňmi. Artyk gaty name etmegimiz derek-ow. Çala birisi gyşyk gürlese bar-a damagyny çal. Şoň ýaly etmegimiz derek artyk. Follow ediň dostlar, follow. Hemme ýerde. Streamlerde, nemelerde, näme şoň ady? Näme diýýär? YouTube-da, Instagram-da, TikTok-da. O ne bela? Like basyň. Like-am seredin 2K galypdyr, 17, 9 diýýär. Ýutubdadam laýk basyň dostlar strimde köp ölli adam nämede bolsa bakyň başda wapşe adam ýokdy tkomewizan açanyň üçin häzir belkide meň öz sahypamda sesim gelýä dämi jaň geldi şu wagt belkide meň öz sahypamda neme edýändir näme şoň ady öz sahypamda açmadygym üçin adam az bolup biler şu wagt tkomewizan açýan üçin. Am Rossiýada kran kärim ba Ýewropa tehnik tehnika sürüp bolýam elbetde ýalkap elbetde bolýa. Uly maşyn nämäňiz bar bolsa traga-da gidip bilýäňiz trak sürmäne-de Ýewropa. Hommet irden sowuk duşuň zyýany ýokmy sen näçe ýyl bäri sowuk duş alýaň. Aýdaýyn men sowuk duş men sekiz ýyl bäri alýan. Sekiz ýyl bäri. Düşünýäňmi? Şoň üçin zyýany boljak bolsa men bu çaka ölerin men. Günde irden sowuk duş almak. Peýdaly, peýdaly. Ynan maňa o duktorlara, san nemelere. Duktora gidenim ýadyma düşenok men iň soňky sapar haçan gidenim, näme bolup. Bir sebäple duktora gidip gören adam dälem men sekiz ýylda. Ýa-da kelläm agyrydan güni. Men kellämiň agyran gününi sanasam bar-a, Bäşden geçmez, sekiz ýylyň içinde kellämi garadan günlügi sanasam. Ýöne bärde men size şeýle bir zat aýdaýyn, Alyýewem sowuk duşa girseňiz, ertir belki ölübem bilersiňiz, dostlar. Oň ýaly işjeň däldir. Gyssanman, sakin, ilki bilen mylaýymdan başlaýaňyz, sowuk, sowuk, sowuk, sowuk, şo şekilde gidýäňiz. Häzir meň girýän duşuma girseň, belki ertir galyp bilmersiňiz. Bolup biler. Çünki organizm oň ýaly çalt neme edip bilmeýär. Gyssanman etmegi gerek. Aha indi TikTokda sögünýän köp şondan YouTube köpräk üns ber. Hawa hawa YouTube köpräk üns beräs zaten YouTube kontent döretýäs. TikTokda da adamlar bilen maslahatlaşaly, adamlar bilen gürleşeli diýip açýas. Gowmy brat ýagdaýlar? Gül ýaly. Özüň gowmy, dostum? Brat jogap beräýdä Wengriýa Şengen berme şansy nähili? Polşa görä ýeňilmi? Wengriýa gowy däl şu wagt. Wengriýa gowy däl dostlar. Wengriýany tkm wiza açdy. Bakyn. Tkm wizanyň Wengriýa ne Polşa ne Wengriýa giden wady. Açdyk serediň biz ýüze ýakyn adam ugradyk. Ýa daže ýüzem geçýär Wengriýa. Ýöne biziň Köp adamlarymyz samsyk, kelle işlänok. Işe gelýäň dämi sen? Iş wizaňy aldyň, Wengriýanyň bir kompaniýasyna işe geleňden soň, alygödänim, çykyp gidiberýär-ow bular-ow. Stupid. Meniň, meniň nimäm bolsa, şuňa güýjüm ýetýän bolsa, men alyp basardym-ow şuň ýaly adamlary-ow. Alyp basardym. Düşünýäňizmi? Edilenok kowun ýaly zatlar, a ondan soňradam ine sizi tutuş ýurduň halanoklar onsoňam. Tutuş ýurduňa wiza berenoklar şoň ýaly edýändikleri üçin. Iki-üç sany adamyň şoň ýaly edýändigi üçin tutuş Türkmenistany halanoklar. Ine siziň edýän zadyňyz-ow. Köp adamlaň. Goodbye brat see you tomorrow when you open tiktok live tomorrow goodbye brat bye bye neme goýýaňyz notification goýuň geler neme jaňjagaş eç açan wagtam a men priglaşeniýam öwren priglaşeniýam öwrendim welin amerikada näçe dollar gazanyp bolar ha üç müň bäş müň dollar gazanyp bilip başlap bilersiňiz Myrat Oraziýew nirde şu wagt? Ine şu saýda öňümde daşarda meň sesimden neme edip daşary çykyp özi stream açan nemede tik tokda ýa ýutýubda bilemok tik tokda açandyrlar dostlar. Şoň ýaly dostlar. Soraw ýok, adam azaldy, diýmek blat tiktok stupid bir neme tiktok samsyk aşak düşürdi adamlar gelip du ýogsam. Beh garaz öňümize böwet bolýaň. Men böwet bolýanmy? Men böwet bolamana dostum. A özümiziňkiler da. Elbetde dostlar, elbetde. Aga kelläňizi işletmeli o. Nägelek diýsene adamlar o guýydan çykýadany başgalary görenok. Soň arkada galanlara seredenoklar a. Olary neme edip öler beter. Geldiňmi bir ýeri konkretny saňa aý özüň islediň ahyr işe gitjek diýdiň. Al saňa iş. Ondan çykyp başga ýere gitmersiň a nägelek kelläň işlýä aga. Şöýle bir zaýa edeýin dostlar ýewropa deport basyp ara siz ömür ýewropa girmeýäňiz aga. Ömür girmeýäňiz. Olam boljak. Eýýäm näçe adam boldy. Eýýäm näçe adam boldy bu şekilde edip berişiňize. Dubai 12.04 şeýripdi. Sag bol. 10 adamdan köp adama paýlaşdyň. Supersiň Dubai. Bakdyryp bilýäňmi? Nämemi? Doly ýaz Emir. Aw salam aleýkum näçerä obşi rashod bolarka barmak üçin okuw wiza oňaryp bol bolýamykary. Tkm wiza tkm wiza ýazyň tkm wiza jaň ediň şo taýda görüp bilýäňiz. Şengen berme ol ol sizligi catch brat dolaýdaý sen bilýäňda brat giňişleýin elli prosent elli elli to ýest beribem biler bermem biler liboý nemede sebäbi pasportyňyza bagly o düşünýäňizmi menä göni biledim alyp uçaýýan ýewropa gidesim gelýämi ýa başga dünýäniň köp ýerine. Gidesim gelen ýere alýan uçup uçýan wiza ýene wer bilen ugraşyp görmeýän. Sebäp pasportyň güýji bu. Bu ýurduň pasportyň adamlaň halkyň güýji. Düşünýäňizmi? Eger wiza almaýan bolsa diýmek güýçlüsiňiz. Wiza alýan bolsa diýmek blet güýçli dälsiňiz o. Wiza alyp gitjek bolsaň bir ýere o. Wiza alyp gitmek näme diýmek bilýäňmi? Saňa ynananok hiç kim. Seni halanok diýmek. Seni halaýan bolsa wizasy ederdi-ow. Daže türk Türkiýä bile halanok-ow siz-ow. Türkiýä serediň-ow. Kipr blät haýsy kelläňizde neme etýäňiz-ow. Türkiýede siz dürtjeň tek baryňyz-a. Garaşyň. Oýun edýän adamyňyz tanalok. Aa Amerikada dil bilmeseň tehnika syryp bolýamy? Bolýa. Dil bilmeseňem bolýa. Myrat Oraziýew görkezip bilýän bildirmenow. Şu taýda efir açyp otyr tiktokda giriň Myrat Oraziýew tiktokda ýazyň çykýar öňüňizden. Efirini özüňiz baryň. RRHka tipde vlog geçirseňiz size gowy gelişerdi. Edip bileris biz şony bara bäş ýyl mundan öň düşünipdik. Kompaniýany açan wagtlarymyz düşündik şony. Başda. Her ýurda biz sebäbi gidip bilýärdik ya şo wagtam. Şo wagtlar etjegem boldukda soňam işler köpelip müşderiler köpelip galdy şu zatlar. Allamjan Rossiýada men şu taýdan baryp bolýamy okuw üçin şu taýda okap ýörün dörünji kurs bärde. Bolýa Sem bolýa elbetde bolýa bolmajak zat ýok o tekeme wiza bile bolmajak zat ýok ýalan sözleýä kim bolanok diýse bir zady bolýa hemme zat bolýa Sen isle ýeterki bolýa. Samolýot uçýara nädip uçup bilýä samolýoda. Bir ton zat ýokaryk galýa bolmajak zat ma şol uçansoň. Diýersiň fizika diýip şo wagtlar düşündirjek bol şuňa adamlara. Samolýot nädip uçar diýenler bolana şo wagtlar. Millionlarça adam aýdana şu demir häzir ýokaryk galyp uçup gitjek diýip aýtsaň hiç kim ynanmajak ki uçmaýan zata.

Ana bir ýerine näme etip goýdum. Biz garantiýa, garantiýa götüňe sok. Alo bro, what's up? Amerika geleňde näçe ýyl boldy? Gaty köp ýyl boldy. Agam saňa sögünýäler özüni oňaranok göripler. Liboý adamam o. Eger-de birine nem etýän bolsa, diýmek ýokardaky adama etýär. Aşakdaky adam hiç kime gyzykly däl. Gaty görme welin dogry söz dogan, ejeňe ýakmaz diýýär. Käbirleri diýedi, Tekemewiza adam aldaýar diýýä. Bolmasyn welin, olar ýaly zat eger bolaýanda, saňa ýüz tutup bolýamy? Elbetde, maňa ýüz tutup bolýar, birinjiden, serediň, dostlar, ikinjidenem, o, diňlemäň o haýwanlary, diňlemäň samsyklary, Tekemewizany açyň, bakyň, adamlar wizalaryny alyp dur, la, begençlerini aýdyp dur, bular näme, oýun oýnaýarmy siziň pikiriňizçe? Birnäçe ýüz adam bar şu taýda-da, Bular name oýun oýun edip otyrmy siz aldap otyrmy adam. Gelýärde no name'ler komment ýazýan üçin düşünmäňa o zatlara ýalan sözleýärler o sud namalary barmy olaň. Agam öýlenme hyýalyňyz ýokmy ýasama ýaşama bir çene gitdi. Bäh bildirýärmä ýaşymyz nämä gidenini. Ýitagma biz o neme zat ulanyp zaýap ýaş görünmäge çalyşýas o. Ýaşymyzda uje çagalamyz zatlamyz baly heýterler kän realny zat alyp dur a wizany. Edil özi. Heýterleri diňlemäň. Hä ine şoň ýalak stupidleri diňleýäler adamlar onsoň durmuşyny üýtgedip bilenoklaroo. Bakyň bu gidýä hemme zatdan daş töwregiňiz size bolanok bolanok diýip aldaýalar siziň başarmazmazlygyňyzy isleýäler hiç kim siziň bilat bir zada ýetmegini islänok ine mesele nämede. Ine mesele nämede, siz diňleýän adamlaryňyza üns beriň, kim olar? Meselem saňa şu bolanok diýse, başaraňok diýse, ýa bir zat diýse, kim ol? Saklanyň, şony eşden wagtyňyz saklanyňda diň görüň, kim bu? Kim buny aýtýan size, bolanok diýýän adam kim? Özi bir maldyr-ow, goýundyr özi. Aýdaýyň görkeziň şu wideony, goýundyr özi-ow şu, şony diýýän adam. Düşünýäňizmi? Biz siz aýdyp otyrys, ine, bizi özüňiz tanýaňyz, näçe ýyldan bäri biz dünýäniň islendik ýerinde bolup gördük, dünýäniň islendik ýerine aýlandyk. Dünýäniň islendik ýerinde isleýşimizçe ýaşap bilýäs. Islän wagtymyz islän ýerimize gidip bilýäs. Ýa bize ýokdur öýdýäňizmi şoň ýa bolanok diýenler. Elbetde bardy biziň daşymyzda-da goýunlar. Ýöne biz olarmy diňläris, biz özümizi diňleýäs. Biz hemme zady başarjagymyza ynanýas we şoň üçin biz şuň ýala güýçli, agressiwny, islän zadyny edip bilýäs. Maladis agam janyň saglyk üstünlik işiňde. Sag bol dostum saňa-da. Saňa-da üstünlik. Jigim kyn hem bolsa dogryňy aýt soňky maksadyň näme? Meň soňky maksadym bar aga şu ölmänkäm adamlara näçe köp adama kömek edip bilmek. Gaty köp adama şu wagt birnäçe müň adama kömek eden bolsak millionlarça adama kömek etmek durmuşyny üýtgetmek. Maksadym şol, bar bolan ölmänkam. Şoňa çenli ölmesem bolýa. Men zatenda köp ýaşasym gelmag. Onçalap. Ýöne ýaşanyňa görä kaliteli diýilýä-da. Bilýäňmi, wagt däl önemli zat, köp ýaşamak däl. Esasy zat gowy nemetmek. Zaten her birimiz ölýäs. Ölmejek adam ýok bu ýerde. Ýöne öleňden soňra sen eýýäm birnäçe adamyň durmuşyny üýtgedeniňi bilseň, bu uje gaty gowy zat-da, öljek wagtyň, O, men şunça adama kömek edip gidipdim diýip bileňmi? Ýykylsaň galmany öwrenmeli, agam dogry aýtýaň, edil özi.

Aýdyň şuny tiktoga. Ýöne şu taýda düýbi bar ýüwrüm mutluk ýerde özümem baryp gaýtdym. Adamlary gül ýaly içerik alyp kabul edip problemalary bardy tiktokly ýapylan zat edilen olaň problemalaryny çözmäne bardyk mesele däl çözüp berjek diýdiler. Aň wideolaryny görýän köpüsi eý tüweleme niýet etýäs bize bizde gaýrat etde sowet beräý agam bilýän amerika hemişe elleli nirden hereket etsem gowy bolar russiýadan ýa öz özümizde öý tarapdan russiýa gitseň sen aşak düşýäň a russiýa wapşe gitmeli däl ow näme bar ow şu taýda faşist ýurtda i tak siz ow ýadyňyza düşýän däldir ow siz bileňzok ow siz ow atalaňyzy babalaňyzy eneleňizi mabalaňyzy ow pizdes etdä ruslar ow siz nämesini gowy görýäňiz ow şu milletiň ow näme üçin gidýäňiz şo taý faşist şo taý ow Siziň-ä leb. Siziň nemeleňizi öldüren adamlar şolar-a. Bas wally, bas balan wagty bilet. O wagtlar biz ýalak bilet hakyky er nemeler bar-da, ýumurtga suly erkekler bardy. Düşünýäňmi? Ana şolar şo wagtlar nemeden garşylyk çykaran, onda-da olary köplük bolany üçin öldüren, düşünýäňizmi? Ata-babalaňyz siziň ine hakyky erkekler ölüp gitdi şo wagt. Aýal maşgala, hakyky güýçli aýal maşgalamyz ürkütdi. Şu wagt bolsa dagy massa blet. Zat galmady ine. Ine şoň üçin şuň ýalaka. We sizi şolar etdi, ruslar şuň ýaly etdi. Indi sizem şonda dam şolary näme etýäňiz? Goldaýaňyz. Şolaň dilinde gürleýäňiz. Kelläňizi işlediň. Salam aleýkum Muhammet aga gowmy ýagdaýlaryňyz? Goňşyňyz Amerikada nähili gowy okuw jaýlary bar kyn görmeseň görmeseňiz aýdyp beräýiň. Stenford bar, Kembrij bar, haýsyny aýdyp beräýin indi. Şoň ýalak uniwersitetler bar bärde, dünýä nemeleri. Dünýä güýçli. Agamjan janyň sag bolsun maslahatyňa ömrüň bolsun diňe öňe gidişlik sag bol sag bol Agam Emir salam diýip beräý Emir salam Emir salam Oh tiktok ýutubda on bäş adam bolduk Dostlar ýutub kanala Tekama Wiza ýutub kanala geçiň ýazylyň dostlar Zemyrat kanalymyza ýazyň ýazylyň ýutubda Muhammet Great kanalymyza ýazylyň hemmesine dostlar Biziň üç sany YouTube kanalymyz bar. Şolaryň üçüsine-de derrew geçip, follow ediň dostlar. Dostlaryňyza-da paýlaşyň, ýazylyň. Bärde siz hiç zat gidireniňiz ýok, siz diňe gazanýaňyz. Siz diňe şuň ýaly üýtgeşik zatlary öwrenýäňiz bärde, dostlar. Aýdýan zatlarym gyzyklymy dostlar size? Interesnomy? Üýtgeşikmi? Eger ýok bolsa, minus goýuň. Eger-de gyzykly bolsa, şuň ýalak günlük gelmesini isleýän bolsaňyz, aşakda goşmak goýuň. Näçe adam isleýärka? Meselem on üç adam bar tiktokda şu ýutubda. Ýutub se az on üç adam bar. Şondan näçe adam gel neme etýärka? Näçe adama gyzykýar? Ýöne hemmäň ýazyň on dört bolduňyz. Hemmäňiz garaşjak on dört adama-da. Iki adam eýýäm goşmak goýdy. Iki adam. Göreli hemmäň dostlar. Klawiaturaňyz döwük däldir aga. Hemmäň. Ýük TikTok'um doldy bak TikTok'um plusdan doly goşmakdan doly. Tak. Üç dört bäş alty ýedi boldy. Ýedi adam boldy eýem. Bak on dördiň ýarysy eýem. Sekiz adam. Sekiz adam boldy. Bakyň ýene-de alty adam alty adam. Bäş e, Sam sen täzeden ýazýaň basýaňmy ýa-da el döwülýänçä aýdýa. Tüweleme. Gördüňizlämi dostlar? Diýmek barada ýüzde dogsan dokuz prosent eýýäm on dört adama çenli goýdy eýýäm. Ýüzde dogsan dokuz prosent adam isleýär, gyzykly. Ine, dostlar. Şonuň üçin hem biz dowam ederis. Düşünýäňizmi? Ýigrimi k. Kimler durmuşda üýtgetmek islemeýänler bilýäňizmi? Görki adamlar, ejiz adamlar. Olar diňe samsyk zatlary görüp oturarlar, soňam otuz ýyl, kyrk ýyl soňradam adamlara heýt edip, garawul bolup işläp oturan wagty size heýt ederler. Äý, buň nesibesi boldy. Nesibesi bolan-ow, siz konkret işlediňiz-ow. Siz konkretno dogry adamlary diňlediňiz, stupetleri diňlemediňiz ow. Gülüşip samsyk zatlar edip oturan adamlary diňlemediňiz, düşünjäňize ýatyrym etdiňiz. Düşünýäňizmi? Düşünjäňizi üýtgetýän adamlary diňlediňiz, maksadyna ýeten adamlary diňlediňiz. Ana şoň üçin siz başgaça bolýaňyz. A olar näme boljak? Otuz, kyrk ýyldan soňra olar biläp nemedi işlejek, garawul bolup işlejek, ondan soň e, aglap Size, aý siz nesibeli diýjek siziň tanyşlaryňyz. Düşünýäňizmi? Nädip Amerika geçip bolýar? Tekeme wiza bilen. Tekeme wiza bilen. Salam Muhammed gowmy dogum. Salam Mylaýym gowy özüňiz gowmy? Am kakam Amerikada welin bize gitmek mümkinçilik ýok maslahat beräýiň. Eger seniň ýaşyň 21 ýaşdan pes bolsa kakaňam bärde statusy ýa Watandaş ýa-da iň bolmanda rezidenti bolsa şu taýynyň Amerikanyň seniň gelme şansyň bar. Ondan başga ýoly ýok. Başga ýoly diňe tkm wiza bilen dil dil kursy okuw ile gelip bilersiň. Dogry aýtýaň bu durmuşda özüň göreşmeli ile diňlemeli däl. Edil özi bolmaýar diýýänleri diňlemäň. Samsyk zatlara wagt gidirmäň o. Ýatyrma edin öz bilimiňize. Etjek zatlaryňyza ýatyrym ediň. Meselem diýeli irden turýaňyz a işläňok diýip düşüniňdä. Şo günüňizi işlemän hiç zat etmän aglap geçirseňiz siz hiç zada ýetmeýäňiz dostlar. Düşünýäňizmi? Samsyk zatlary görüp otyrsaňyz. Haçanda siz kelläňizi işledip dogry zatlary etseňiz günlük irden turup bu köpelýän zat birnäçe ýylyň içinde gaty köp zat boljak dostlar. Onda siz durmuşda hemme zada ýetip bilýäňiz. Şoň ýaly dostlar, biraz açyk dynç alyp, soňra ýene-de geljek. Bir açyk etmeli işlerim bar, çözmeli meselelerim bar, olary çözüp, ýene-däm efir açaryn diýip düşünýän. Ýutubda Muhammet Greatden açyp bilerin dostlar. Ok. Özüňize gowy serediň, görüşeris. Bye bye.